Awle hei vawiinni hi January ni thum sang hnih sawm hnih paruk a ni a, hei tuipui kamah kan awm a, tunah hian dar li leh minute kua a ni a, dar hnih leh chan velah khan chhuah hei hi a nuar a, nachinah kan tlai phah vek. An in thlahrun awm khawp mai. Dar hnih leh chanve ah chhuah kan tum a, amaherawh chu kan chhuak hman ta chiah lo a, UIM a inthlanh leh Sporting Club inthlanh te an nih vangin chuan hei chanchinbu, tkp chanchinbu enkawltute leh a semtute, Kan kim lo a, amaherawh chu. Tiang chuan uain en hun kan hmang a hei. Chaw kan ei khawm dawn a ni. Inah eirong kan bawl sa a, kan ti lum ringawt ang a nakinah. Tiang chuan chaw ei kan buatsaih dawn a, helai hunah hian inthlahna chawihkhawm kan nei dawn a ni e. Umm hei nula te pahnihin salad an siam a.

Come on, come on, come on. In li lu la. Ani u. Ola hei vun hi January nili ninga ania hei Tunin South Lunglengah kan kal a, hei Tluanga te, Rinpuii, Sawmsawmi, Ghosa, ah tunin Darhsawm pahnih leh chanve a ni a, tunah hian Lunghmingthanga kan kal dawn a ni hei, an ni palihin la kal lova, kei hi ni kum nge kum hmasa khan ka han kal a, ah chuan hei, hei hi. Ghost te chhung Ghost te chhung hi nia kan kal hmasak in ka hre tawh a hei an mah hian a hre lo a tin kan chhung te pawn nih duh hmel hrim hrim ka ti a F ai thang a nia ka pu pawh F ai nghing a nia ka pu leh pawh aw hei F ai thang a nia ka pu pawh F ai nghing a nia ka pu leh pakhat pawh F ai kim a ni leh a umm hei. kawng kawng kan ti bo leh a hei helai kei he lamah hi ka kal a an ni hi an ni pali saw lamah sawn an kal a he naupang hi ang ka ti deuh sia heng au lo lo mai a aa hmun hma hi a lun lo lutuk a helai hmun hi. ka hnunhma han chhui tur vak hi awm lo lutuk hian min ti buai deuh hlek a ni kan kalna kha rei ve deuh tawh si a hei lung lian pui pui hi tam em em mai a ni saut lungleng ramah hian hei tihian lungleng ni awm reng an ni hei lung lian pui pui vek a ni hei khilai mi ho khi ka camera hi tha vak lova. grease leh chin eng e aw hei Christmas fit loh lai ni sia a thlak ve reuh khawp mai kawmna hi mual pawng a nia hei thli Ka nuam khawp mai khut a rang a chho a thian te hi he lam hian awm hmel a gosa an au sin ni kha au pawh an hre thei ta lo Ram palei lenga mahni an bo tlat mai hei keng hi nuam a ui sangha lam maw ni chu aw ka ti a thil nawrna hi tam khawp mai a hei hei tiang te hi. Khur lamah khuan lo awm a nih chu. Zuk pawh chhin ange. An awm a. A zuk chhuk hla dawn hei pial put mai a. Hei. Khulai khun niin ka hria. Umama. Chingcha. Nuam e nuam e. Tuna next.

Lalrini ka ti che ni ha thla ka la a. An in hak pah maw em. Lel lel lel lel la awm ni aw tilai tak hi la awm ni aw. Kha thla leh an phei rawh. I vei lamah ha in phei ang emaw. A dik te rawh. Dik a dik. tunah hian hei bai bai kan siam mek hei sup darhnih leh misawm pasarih a ni a hetlai in a inhming la chhu ngar ngar mai a helaiah hian umm. lungpui chungah kan awm a ni nuam kawp mai tunah hian fitza fitza sawm panga vela sang lungpui chungah kan awm mek a ni siam mek a. Chaw an ei ang a, dak hnih vel nia tunah hian. Nuam khawp mai. Heta an hming lo kher ngar ngar bawk a, a la kher zo lo deuh a. Hei mi danglam tak hi awm ve thin a ni a, hei tlangval Ghost a. Lehkha bu chhiar tur keng a eng lehkha chhiar kha i ken kha han sawi tel e. Puan zar phen a nia Zir Sangkima lehkha bu thar ber kha mahni lawk an release. Aw puan zar phen Zir Sangkima ziak mahni zawk lawk an release kha keng leh thlap mai a ni hei. Southeast Asia a solid rock Lian ber dawttu chunga lehkha bu chhiar tur keng ka vawikhat hriatna a tha a ni. Keini in ei tur kan keng a, an in lehkha bu chhiar tur a keng a ni. Hei hi lawm, an pha kar ka ti a, ei tur kan keng a, an ei ve dawn si a, lehkha bu an chhiar kha an tan chian chhiar leh si a, kha kan tan a inhman ve tho ngai ni aw. a kai si tlang deuh a a hreawm riau mai kan awmna hi sang khawp mai hei fit sanga zanga leh tih velah kan awm a ni tunah hian sang veu veu ve khawp mai chuan. he naupang hi kan fir ang a khu a nuam a nia aw khi lampang ah khian sangha ehh muallianpui saw muallianpui te vanlaiphai te darzo te an awm a a lang pha lo a chhum camera a tha vak lo a tichuan hei thil mawi tak chu ni lo a. Amaherawh chu a tih loh theih lo a hei mama aa a hming kher thlap mai a ni maw umm hetiang bawlhhlawh hi kalsan an awm tam thei khawp mai a hei helai pawn an lo chhek hnur a hei kan hal dawn a ni vawiin ni ah hian. Kal teuh kan tum a mahse a tam zawkin min thulh san a, a zia lo khawp mai a, heng kal teuh hian nawm dawn teh reng nen kan tia mi mi panga kan chhuak a ni. Helai tlang chhipah khianin ahh indopui pahnih laia British sipai ten radar an phumna a awm an ti a khilai tlang chhip ah hian nachina kawng ka zawn na ka lawmna lai kha lo nia ka lo hmu fuh chiah lo a khilai tlang chhip khi ni a amarawh chu an lai dar vek tawh a sipai an lo kal a. Tho khat lai khan sipai an lo kal a, chung te chuanin an la sawn an la niin kan hria an ti a ni. An awmna lung hi a lian ve em em a, a bul a bul thut hi tehkualin feet zanga sawmli panga vel a ni. Tlangval Ghosa pawh lehkha bu chhiar tur nen Rinpuii leh Sawmsawmi a nuam a sin mawi sia tihian bakpukah kan chhunzawm leh ang. Tunah hian dar nga leh minit sawm pasarih a ni a, hei bakbukah South Lunglengah min lung kan ai mek a ni. Min lung ai mek a ni. Chang a thim, a thim tawh khawp mai.

tunah hian dar nga leh chhan ve a ni a khawi hnuai puk atangin an haw chho a sawta saw an kal tawh a a hnung berah keikawma tichuan eng mah thian an la pan dawn a. khawi hnawi puk hi eh a lai bak puk hi bawn ve riu mai a bawn ve tak chu a ni. Chu laih khuan Khuan khuan ri rek rek a awm a Hu! Huhu! sa chhia vel niang ot kal ta vek mai ah, ti hian a vawt ve suk mai hnapa tui suk suk a si tlang deuh bawk nen duh tawk phawt ang aw kan chho kal dawn a duh tawk phawt ang Leilevana Syama

I muan i kum sawm riat. Hei an inah kan inghat a. Hlaiin ka thlang cheu a ti a kha. A ropui hle mai khi ka ti chi bai. Aw a khai khai khai. Ka tei ka tei chhuak tam ve viau tawh a kha tiang kha ka vawikhat tawn nan a ni. Kan lawm hle mai. Ropui hle mai lo dam zel rawh. Umm. Tihian hnahthir lam kan pan dawn a ni hei. Ropui khawp mai danglam khawp mai kha aw hei thim khawp mai a tuna hian dar sarih leh minute sawm a nia sei sauh lungleng kawng sauh lungleng kawng ah khan ka awm a hei thiante'n a rawn thleng thla har riau mai a. a in phur vang nge kei hi ka tlan leh nulh mek em in eh saw lungliam kawngah helai waiting shed bulah khan ka lo nghak mek a hei a vawt viau dawn a maw tia mahse vawt lo a reh tha raih raih khawp mai a rawn thleng thlahar riau mai a. He lampang hian tuipui ho zaikhawm khuangri hi hriat theih a khu lamah khuan rihna in rawn thleng har riau mai a enga tinge a ni ang aw kan ti deuh a ni e an rawn ri phei tan a. Ivan tlan muang om ve rin pui leh ghost a ake thep em a e pawm hlek a ngai avang ven stand teh stand teh Aw pawm rawh hnungah hian pakhat an lo awm a tunah khuan luangah te an rawn thleng chho ve leh a hei. Gosa hi a scooty ke hi leak deuh a hen phei ke pump lawk a ngai.